Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylda siziň her biriňize jan saglyk, yrsgal döwlet arzuw edýäs! Goý täze ýylda arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Täze ýylda aşyk ýigitler öz söýen gyzlaryna öýlenip, täze täze maşgalalar döresin! Aşyk ýigit öz söýen gyzyna öýlensin diýemde bir waka ýadyma düşýä. Häzir men size şo wakany gürrüň bereýin. O waka

Kakasy, Aý kakasy, eşitýäňmi meni? Haw-haw keýwan, diňleýän. Näme bar, diýjek bolýaňmy? Gaty düýpli meseläň üstünde durjaga meňzeýäň wada sen. Anada, gepläp-geplemäkäm badam alýaň-da sen men. Aýdyberle näme aýtjak bolsaň. Hä Berdiýäkä. Aýalymyň göwnüne degýändirinok. Şum göwnüne degmäýin-ä diýmersiň sen. Mert heýwany. Döwük radýa jygyrdap alaýmaýyn ony. Aýtjak zadym bu wagt telim gezek aýdyp turardym häli başdan bolsaň. Indi näme myssillap otyryň. Aýtda Mustafaňy. Näme bolupdyr? Özüme gaz hara. Aýtjak däl-le welin. Şu çagalaň arada sypýa-da meni kakasy. Çagalaň? Çagalaňa näme bolupmyş? Hä? Ýagulyň biri boguk ötdümi? Altynjan, Altyn gyzym, hany çagyr şol agalaň öýde bolsa. Çagyr gyzym. Çagyr öýde bolsa. Goýa gör kakasy toba diýip. Oglanlarymyz şol obada gowlukda görünmese, başga ýerde görünýän däldir.

Näme diýjek bolýar? Haýgysyzja oturajradyp barýar. Bilýäňmi sen, habaryň barmy şondan? Şony aýtjak boldum men saňa. Bu zatlar alagada muny beýtmeli, ony eýtmeli diýen ýaly mesele däl bu. Gaty kyn mesele bu. Daýaw kakasy. Oglanyň otuz ýaşat diýenini bir eşitdiňmi? Sen olary haçan öýerjek? Howalaý! Alaý keýwany! Men näme üçin alagada ogluňy bir ýüzüme tirkäp, obaň gyzlarynyň birini traktoryň birine kesip alyp, alyp gaçyp getireýin maý bäri? Kakasy, düşünýän-de menem. Şu kyn mesele bolansoň saňa aýdyp otyryn-a. Şu aýtmaly zat bolsa aýdyp, etmeli zat bolsa edip çykdyk. Şu gyz obaň gyzlaryň hemmesiniň adyny aýdyp çykdyk. Ýöne ol ogluň gara dodagyny çömmerdip otyr-a, hiç kime göwni ýeten obaň. Hawa. Indi siz oň ugruny tapyp bileňiz oba. Siz oň bilen deň-duşrak-a. Wah! Aýtýan-a men. Sizden emma, şu zatlaryň hemmesi maňa bir mana galan ýaly. Aý, eje! Diýip goýberýäň-aý bir zatlar. Içimiz ýanyp barýar. Nädeli? Hawa-laý, biz näme ony tutup uralymy? Garrap gitdi-ä howul. Ýeri-ýeri. Öte geçibermäň hany. Siziň aýdyşyňyz ýaly, ýaşy gidip barýan oglan ýok bärde. Gaýgysy janyň maňlaýy açylar. Şu öýe gül ýaly gelinem getirer. Aý, seň şol ogluň gelin getirýänçä, meň synpdaşlam ogluny berýär. Maşgalada bolan ýaňky gürrüň Gaýgysyza gaty täsir etdi. Elbetde, Bir zat başga bir zada täsir edip, biziň durmuşymyzyň wakalaryny düzýär. Gaýgysynyň inisiniň ýaňky tenelje sözi oňa öz söýgüsine tarap ädim ätmäge itergi berdi. Gaýgysyz öz başyna bir ussahana açynyp, ol şol ýerde öz obadaşlarynyň magnitofonlaryny bejerýärdi. Ol goňşy gyz Suraýa söýgüsini bildirmäge pursat döretmek isläp, öz jigisi Altyndan bir bahana bilen Suraýlara baryp, oň magnitofonynyň bir nurbatyny bildirmän goparyp alyp gaýtmagy haýyşt etdi. Waý, soň men döwdüm diýip aýtmarsyň gerek? Heý, Menem öz jigim janymyň syryny açaryn, ýöne senem hiç kime aýtmaly dälsiň, düşündiňmi? Suraý öýe geler ýaly et, men onuň bilen gürrüňim bar. Näme hakda? Gowy zatlar hakda. Bildim. Sen Suraýy söýýäň. Sen nirden bilýäň? Ejem aýtdy. Suraýy gelin edinesiň gelýän diýdi. Gaýgysyza tüýs, mynasyp gyz diýdi. Ine şundan soň Suraý Maýntfonyny alyp öz aýagy bilen gaýgysyzyň ýanyna gelmeli boldy. Gaýgysyz hem maýntfony bejermäge söz berip, alyp galdy. Ýöne gaýgysyz Suraýyň öz ussahanasyna has köp gatnamagyny isledimi, nämemi, gerekli şaý tapylanok bahanasy bilen maýntofony wagty bilen bejermedi.

Ussahanaňyzyň ama gapysy ýapyk, gaýgysyz bir ýerlere gitdimi? Şähere gitdi. He. Menem magtafonymdan habar tutaýyn diýip geldim. Olam seň magtafonyňa şähere şaýaljak diýip gitdi-dä, ýaman erbet döwüldi-di, bejermek kyn diýdi. He, şeýlemi? Bolýa-da onda, soň habar tutaýeryn-a. Wiý, nememi Altynjan, Ol haçan geljegini aýtmadymy? Köpüräk eglenermikä? Kim? Gaýgysyz agammy? Hawa, ol haçan gelerkä? Aý, ony aýtmady, häzir dur özünden sorap geleýin. Kimiň özünden? Gaýgysyz agaň özünden. Dur ogul, dur. Wah, agam şähere gitdi diýdiňmi? Diýdim. Şaýalmaga diýdiňmi? Diýdimok, diýdim. Näme diýdiň? Baryny özüň çal. Wah! Salam aýolsyn. Suraý, geldiňmi? Geldiňmi diýib-ä siz maňa däl-de, men size diýmeli boldum öýtýän. Şähere gidipsiňiz, geldiňizmi sag-aman? Ýok, ýok. Indi gitjek bolup durdum. Ýok, ýok, gaýgysyz. Özüňi aklajak bolmagyň keregi ýok. Bejerilmese bejerilmesin. Getir bärik şony, özüm şähere gidip bejerdip geläýen. Ýok, ýok, Turan. Men ony bejerdim. Wiý, indi bejerjek. Gel ikimiz şeýle gürleşeli. Men ony oturyp daňdana çenli bejermelem bolsa bejerip, elinjek özüm elimize gowşuraýyn. Bolýamy? Ýokla, gaýgysyz. Jiňden ugrasaňam bolýa. Howlukjagam däl-le welin, biz işde täzeýin sähralanyňa taýýarlyk görýäs. Şoňa gerek bolýar-da. Gördüňmi, Turan. Gürledigiňçe bar zat bulaşdyryp barýaň.

Aýdym çykdy bu ýaňy. Haý ýok, entäge diňlämok. Nesip bolsa indi diňlejek. Hamama sowgat dal. Bizem diňläli. Agam, meň diňleýän aýdymym saňa ýaramaz. Gowsy men muny äkidip ho aýdyma düşünýänleň ýaly diňläýinleý. Sen-ä aýdyma düşünýänlerden bolduň, menem düşünmeýänlerden boldum. Ho. Nirä alyp barýaň öý? Onsoňam sen Gaýgysyz agamdan soradyňmy? Hä, Gaýgysyz agam bolupmy? Gaýgysyz agam bamy? Gaýgysyz agam bara, şähere gitdi-ow. Şu gün geljegimizi-de, erte geljegimizi-de gelen söwünlik soraýar. Gelse soraşsa çygalar. Iliň zady-ow, iliň zady. Beýdip ussahana gelen zatlaryň hersini birimiz göterip ýörsek, bolmaz, how, bolmaz! Eý, jan agam, nätdiň-aý muny? Men muny köp wagtlap gidemog-ow! Üç-dört sagatlyga gitýäniňmi? Onsoň, jan agam, gaýrat äkidaýyn-da. Men şuny äkitsem, söýgi meselem ugruna çözüljek ýaly bolup dur-da. Meň zatym ýalam äkitdiň-aý muny. Äkidýän bolsaň äkit how, ýöne. Soňra-da özüň jogap berersiň. Soňy bolşuňam-ow, bir jan agam. Seret-ä! Soňky gün men-ä seni göremok, senem meni. Wah,

Ýere-ow dörtse. Ha? Ýaman badyň açypdyr-la. Baý, baý, baý, baý-ow. Sen-ä işiň uzuny bitirip gelipsiň. Tans sen şuň üstünde oýnadyňmy? Aýtdym-aw, aýtdym-aw.

Aý öň soňam gelmedilaý şol köm ol sorasa bilemdimi özem gelmedi. Şony gelmänler geçsin. Şony gelmedik bolsa bolmaýamy. Aý agam beý diýmedä o. O näme etdi? Näme etdi? Sow Bir torba atyr ukurlary iniň eýesine özüni tabşyrjakmy? Yşkakdan gaçdylaý. Mererden gaçdy. Indi şonuň dardan gaçanam bolsa, gaýgysyz adam göwnüne özüň jogap berersiň. Meň-ä ýaňky diýenim, seň äkideniňem bilemok, getireniňem.

Tüweleme. Gutly bolsun. Gowmaň tapana meňzeýär. Hawa sag bol. Wideo etde. Nä birden badyň açyberdiler. Aý Suray. Badyň açarda. Nätanyş gyzyň ýanyna dötde diýip otyrsyň. Dörtguljan. Menä jigim ýaljak göremsem aýdaýýa. Ýogsada tanyşdyrmandyryn. Dogan oglan jigilerimden. Güller. Näme bu gün hemmäňiz şähereňäýipsiňiz-le? Häli agaňam-a gördüm. Kimi? Haýsy agamy? Gaýgysyzmy? Oba gaýgysyzy. Nä birden ýüzüň-gözüň üýtgedi-le? Biziň düşen awtobusymyza münüp gitdi. Oba gaýdyp barýan bolmaly. Ýetişmändirin ogul. Wiý, nämä ýetişmänsiň? Eýgilik mi bir özi? Aý, eýgilik näme işlesin? Şu zatlaryň bary şo sebäpli-le. Näme sebäpli? Kim sebäpli? Gaýgysy sebäpli, agam sebäpli. Şeýdip, Amanat mantofony gujaklap ýörmän. O nähili amanatmyşyn-gy? Ýaňy özüň diýmediňmi, täze aldym diýip? özüm alynnym diýip. Ine, hiç zada düşünýän däldirin. Aý, düşünip-düşünmez ýaly zat ýok-laý. Aýtmalam däl welin, senem ýada adam däl. Öň-soň ony men aýtmasamam eşdersiň ony. Hä-hä, Dörtguly jan, tapaş eýdip gyzykly gürrüň. Senet gyz, ýöne menden eşden dälsiň. Waýy, bolýar-a, aýdybersene, hiç kime aýtman. Neme syraý, gaýgysyz ýörjek bolýas. Söýüşýän, halaşýan gyzam bar eken. Kimkä gyzy? Biz tanaýasmy? Dogrusyny aýtsam-a, men tek özümem tanamok. Şu gün irden Altynjandan eştdim. öz obamyzdan. Hojagaz gyz eýýäm agama mantofony bejerdip görmüş. Onsoň? Agama mantofony bejerde-de, entek taýar däl diýen bolup, öýe gatnadyp ýörmüş. Bu gyz öýe gelende, seň mantofonyňa şaý almaga şähere gitjek diýenmiş. Mantofonym öýdejik dur. Abatja zat bolansoň, men ony bir üýşmelige äkidäýmermiň? Amanat zady köpçülik ýere äkitmänem diýdim-le. Şol Töre agam-da, Äkit, äkit, oglanyň ýanyna ýüzlüje borsuň diýip, halys günümi goýmady. Onsoň senem äkidäýdiň miliň zadyny. Äkitdim. Onsoň? Kül uşak edibem yzyna getirdim. Ine, indem egin-eşik alaýyn diýip ýygnanja pulumy mantofon alyp barýan. Şeý diýsenem.

Şo geçijigimiz waka kimden eşdersiň öýdýäň? Altyn aýtdy. Seň şähere näme üçin gideniňem aýtdy. Halaşyp ýöreniňem aýtdy. Halaşyp ýörenimi aýtdy? Kim bilen? Aý, ýaňy jydyrdap başlady welin ejem bir iş bilen çagyraýdy. Soňky döwürler ejem kakamyň keýpleri açyldy diýýänler. Asyl şol geçi jigimiň oýny bolmaly.

Dötdem, Nätdiňaý muny? Aýda-how, näme boldy? Ýa, o barada bir zat eşitdiňmi? Aý, ýok. Men zat eşidemok. Ýöne o menden gaty kän zat eşitdi. Eşitmelisindenem artygrak eşidäýdi öýdýän. Eý, mydyrdap durma-da aýdyn näme aýtjak bolsaň. Ýogsam barahany senden çykarýan. Eý, agam, indi näme etseň hakyň bar-ow. Menden-ä zat eşitmeýäň-ow. Şo magnitofony sen Suraýa öz eliň bilen gowşurmaly dälmi? Hawa, näme boldy? Eýgilikmi özi? Aý, eýgilikmi, eýgilik dälmi? Ony özünden eşidäýsene-ow! Indi men saňa zat aýtmaýan-ow! Agam, indi meni gynama beýdip-ow! Aý, agam, beýtmesene-ow! Suraý. Hop. Sen bir nätanyş oglana soraýa. Kimkä gyza? Bilmedim. Özä seni gaty gowy tanaýan oglana meňzeýä. Aý onda geläýdi. Bolýa. Salam. Salam. Wiý, Gaýgysyz, senmi? Saňa many işläp ýörsüňmi? Şükür. Hä, magnitofonymy getirensiň-ow. Azara galman jeňden ugradaý diýdim-ä men saňa. Aý ýokmy. Täze magnitofon getirdim. Täze ýyl sowgat höküminde kabul et. Täze magnitofon? Seň magnitofonuň bir şaý tapdyranok. Onam bejerip.

Senem azara goýaýdym öýdýän. Ýok şaý dag gözläp. Aý ýok şaý diýip şaýyň tapdyrmaýan ýerä ýokdyrla. Aý aslynda bar zat bolsa tapylarla welin ýok zady gözlemegem kynla. Sura. Sen bir zada diýjek bolýaň. Düşünmedimle. Ony men saňa däl-de, sen maňa düşündirmeli bolaýmy? Ho, bir mahal öýňüze özüm barsamam bermän, Abatzada şaý aljak diýip gideniňi eşidenimi aýtjak bolýaň. Bar onyňam hiç diýseň. Bir bendäň gyzyna halaşýan gyzym diýip, ilýe salyp ýörmäge kim hukuk berdi saňa? Baý-bo! O zatlary nirden tapyp ýörsüň-aý Suraý? Ony maňa aýdanam üýtgeşik adam däl, öz jan ýaljak jigiň iki gözüme dikanlapjyk aýdyp berdi. Haý, geçijik diýse? Wiý, siz oňa öýde geçem diýýäňizmi? Geçilim edip ýörse, geçi diýersiň-dä, Suraý. Geň galaýmaly. Dötde diýip, dolagyny tutmamda öýkelän bolmasa näme diýsene? Öýlerinde geçi diýlip ýörkä? Bu gepler nire? Döwetde nire suraý? Düşünmedim-le. Maňa şu gürrüňleň hemmesini otur nokady bilen aýdan şo-da. Döwetde aýtdym şu zatlary. Altyndan eşdeňokmy sen ony? Wiý, Altyn aýtmalymy näme o zatlary? O çagajyk utanandyr-da beýle zatlary aýtmaga. Men-ä özümiň halaşyp ýörenimi, basymam toýumyň bolýanyny Dötdi handan eşitdim. Haçan eşitdiň? Waý, daş etsin. Howlum şäherden gelýär, sag aýdyp berdi. Görgüli ullakan magnitofonyň aşagynda has-has edip gelýän eken. Seň adyňa alkyş baryna mukabilli. Hernä ol halaşýanym diýip toslap tapan gyzyň mendigini bilen oken, ýogsa Jimiň ýanyna tas masgara bolýady. Haý, dötäň bar bol-a. Bu zatlar mundan gelip çykdy-ow. Wiý, daşa döwersin. Sen menden ötünç sorama derek. Heşelle kakýaňmy? Wah, Suraý, edil şu wagt. Indi-ä şu ýerden seň öýkäňi ýazman, hiç ýerigem gitmen. Bu garamaňlaýa halys däliredi öýdýän. Däliredim men, däliredim. Oňa-da sen sebäp. Indi meni diňle. Haýyşt edýän, sözümi bölmän diňle.

Eger ýüregiňde maňa orun tapyp bilerin öýtseň, iş hakyma derek söýgimiň jogabyny beräý. Beh, iller saňa arzançylyk sözýärler welin, edil beýle-ä däl eken. Illeri diňleseň, men barada başga zatlaram diýýändir. Näme? Meň eden işimiň hakyna biraz garaşmamam bardyr. Bolýar. Men ideýin çagajyklar garaşýandyr. Meň iş hakym näme? Jogabyny aýtmadyňa? Hany ýaňy iş hakyma garaşýan diýmediňmi näme? Diýdim. Onda gaýrat ediň ussa aga. Siz maňada biraz garaşaýyňda. Gara şar. Gara şar. Gara şar. Goý täze ýylda arzuwlarymyz hasyl bolsun. Täze ýylda aşyk ýigitler öz söýen gyzlaryna öýlenip, täze-täze maşgalalar döresin!